Nâ let takin zînga chanchin thar kan han khelh ang te khan han update ve lêng a, takin zînga hian hei Esri nen kan inkawmna kan han nei leh dâwn ni. Tlai zînah chuan Tim Walz-a Minnesota Governor in Trump-a hnênah hian state ngeia lo khawl lai eng emaw thil a hmun leh hma te rawn en teh tih niin,

Eng e thlai a khan chen chen update thei kan nei em. Kan phit ang tin sei ho. E o
a timol cha chung chang a khan in kha tu na zia kha kan lo mu to ang khan in i president trump anen a thla a thla don an in ngur a a timol cha hian illegal migrant te thla vang hi a hauh tlat a hauh tlat mai a tin president trump an Illegal migrants te pum chhuahna lampangah hma a la nasa a, nizanah pawh khanin President Trump pa khanin engvangin nge Minnesota State hianin ice ho hnathawh that tarlang lova illegal migrants te Kan umna chungchang hetiang ang ringawt hi an sawi mai le a ti ni. Maw? President Trump-a chuan a tul a nih chuanin hei aia nasa pawn Minnesota lo ah pawh Maryland ah te tehkhin nan maw ka ti ang hmun hrang hrangah khan a tul a nih phawt chuan kan la thawk zel ang a ti ni. Tichuan President Trump-a'n Insurrection Act kan hmang ang a tih kha khami bikah khanin tunah hi chuan hman ngai lo niin a la ngai a. Insurrection Act Thi an hmang lo na chungin tuna mi kan lo hmu a, Minnesota Democratic Governor Tim Walz-a leh Minneapolis Mayor kha Department of Justice ten tunah hianin an chhui tan mek a ni. An chhui tan mek avang khanin. Nge maw ni tunah hianin Tim Walzhan nizan khanin President Trump-a kha Minnesota state-ah hianin lo kal la, tichuanin i eng angin nge mipuite kan chen, eng angin nge kan inngeih maw, eng angin nge kan communities te kan awm tih hi min rawn hmu ve tiin English tak chuanin olive branch kha maw a an thawn a nih kha. Amaherawhchu President Trump-a khan engmah kha a la Aaa sawi i lo a, chuan aaa tunah hianin Minnesota state ah thil tam tak thleng a awm a kan rawn inlan loh karah Sunday ah khanin Minnesota Saint Saint Paul's ah khanin aaa anti ice ho mi sawmhnih velin mi inkhawm lai kha an luhchilh bawk a, a tam zawk chuanin US awm kha chuan in lo hriat ka ring a. chuan khami pawh kha Department of Justice te khan in Pambuanbi te khan in kan chhui a an ti a ni. Aah Aunty ice ho in an luh chhuah chhan kha kha biak in a in khawm Pastor pakhat kha i ice ho in a illegal migrants ho an zawn chhuah na khan a lo pui a an ti a ni. Chuan aah An tih ai chho zinga pakhat phei chuan engvangin nge in inkhawm, engvangin mihring in ni lo em ni te kha ti nih chu maw? Tawngkam kha duh tui lo lutuk a. Minnesota ah khan thil tam tak a thleng a chuan President Trump a khan in Minnesota an representative ila an awm a ri kha mi mawl takin a rawn bei bawk a. He nu hi. thawnhaw a nih loh chuan jail a dah tur a ni te hi a rawn tia. President Trump-a hi a nuihzatthlak theih khawp mai a, President dang tih loh angin thil te ber atanga lian ber tlangah hian a inrawlh a, a mak ang reng thin. Thil hi a nuihzatthlak zawng zawng lak te pawh hianin a nuihzatthlak a ni ang chu maw? Chuan Department of Homeland Security khanin kum khat chhunga an hnathawh ah khanin criminals, illegal aliens ringawt lo criminal te, rapist te khatiang ang kha mi sangsa rih chuang kan thaw, mi singsa rih chuang kan thawn haw an rawn ti bawk a. DHS website ah khan lo lut ula, lo enchin ula khang kha an achievements an hnathawh ropui tak a ni a. Eti chuan in min zawh telh lem lo kan sawi duh chu America-ah hian kum khat chungin President Trump a lal a, tichuan Venezuela atanga drugs lut lawng te pawh kha tukinah khanin han tih la, hemi zanah khanin a pasarihna atan khanin an kap leh niin an sawi a ni. Chuan khatah khanin Fetelin vanga US-a thihna hi twenty percent in a tla hniam bawk a ni. Chu maw kan belh deuh duai anih chu kha mi. chungchangah khan. Umm ah a lawm a lawmawm khaw mai kha chanchin ah Salai Minnesota boruak chungchang kan han ngaithla thei a nia ah ice leh mipui anti ice ho saw an inbei tho zel a mahse ziah awm lama pan turah ngai la tin umm Pu Trump ei rawn sawi khan nia a thiltih a ti pung pung mai a ni zawng a tawngkam hi duhtui lo ve mahse Ram hmangaihtu atanga a ngaihtuahna zawn atanga a ang phung phung nih a ngai ta ila, helaia ram englo pakhat hi han en leh lawk ila a thu awm e, hemi Denmark an hralh phal loh chuan sipai chakna tih lai te hi i min vela tawngkam niin ka hria, hlai khan enge chanchin update thei kan neih?
Denmark chungchangah khan kha kha President Trump an kham hi bik ah khan Denmark chungchang tih ah khan in an hralh phal lo chuan tih ah khan in Pentagon hotu te hnen ah khan President Trump an sipai chakna hman dan a dap a ni. Amaherawhchu, Pentagon lampang hruaitute hianin Denmark te chu US che nen tun hma atangin indona chi hrang hrang World War Two te pawh aniang chu World War Two lo te pawh Iraq War te pawh kan tia anga Vietnam War te pawh kan ti anga chuan hetah Syria Raqqa lampang te kum chang hnih sawm pa Ni sawm panga chho maw Trumpa president hma khatiang anga thil thleng te khang zawng zawng ah khan Denmark khanin America hi a lo thlawp tawh thin a ni. Khami a thlawp na avang khanin Pentagon hotu te khan Donald Trumpan Greenland a leih theih loh a sipai chakna hman a duh option sakha tunah hian an la siam sak duh lo a nih chu maw? Mahse Greenland ah hian sawi tur hi a tam em em mai a i eng ti nge pu ber khan i kan sawi chhun zawm zel dawn nge ka hre lo a chuan President Trump a hian Greenland hi chu hetia a lan chhoh zel dan tak ah chuan in neih ngei ngei hi a tum niin a lang a ni maw a tha zawng pawn a che zawng pawn ni se Greenland a lei theih loh vek chuan sipai hman kha chu a rilruk dawn chiang sa ngei a mahse thil hi finalise a awm lova nizanah te zan hmasa ah te a chhunah te khan chi hrang hrang update kan lo hmuh anga Danish ten sipai zahnih an an dah bakah khanin sipai dangte pawh an dah lut leh a chuan President Trump an tunah hian Davos, Switzerland ah World Economic Forum neih mek a ni a, khami World Economic Forum an tan hma khanin President Trump-a'n thil dang daih kan sawi anga French French President Emmanuel Macron kha nuihsawh deuh deuh mai khan a ti a, chu chu French hianin Greenland hralhna a min thlawp lo chuan French wine ah two hundred percent tariff kan la ang che ti ni maw president trump hi a tawngkam a mawi lo em em mai ni sawi tur a tam lutuk. Thil pakhat helai a ni le khalai i sawi lai khan hemi i Greenland chungchang vang nih ka ring a France leh Germany an in bak kaih deuh hlat nia lan hi eng chungchang ah nge an han in bak kaih deuh hlat ni. Aw, kha thil kha mi dangin an la rawn tar lan awm ka hre lo a, a khati laia pawh khan in in la hre chiah in ka ring lo a, khami in bak kaih thil kha thil vang deuh mai a nia, chu chu Germany hian ah tuna Germany-a ah an hotupa ni mek Fedrik Rich hianin President lampang Trump lampang hi a awn a, chuan tun kar tawp maw kar hmasa kar tawp a Greenland a sipai indo nungchang zirna turah pawh khan Greenland in sipai dawr zawn Greenland a sipai dawr zawn tlem te an dah kha Germany khanin Darkar sawm li leh pahnih chhung vek khanin an hruai haw a ni. Maw midang Ita Netherlands te France te khatiang te kha chuan an sipai kha an la dah a nih chu. Chuan khati lai khan tuna mi kan hmuh bikah khan Germany in. US i a ven thawn avangin hmanhmawh deuhin a sipai kha a la chhuak ta niin an sawi a. Tichuanin ralthuamah te, sipaiah te, economics ah te, tariff ah te khang ah zawng zawng khanin Germany hotu pa hianin President Trump-a hi a ngaizang em em niin an sawi a. Chhan chu Europe-a US base lian ber hi Germany-a awm tlat mai a ni maw? Kan hre vek ang a, Germany hianin World War Two-a two khan an vang lai an thleng a, mahse tunah hi chuan an vang lai a ni tawh lo a, America ralthuam leh America sipaia an innghat nasa lutuk a, chuan a thil hi kan sawi deuh duah thinna chuan France, President Emmanuel Macron-a hi kan rel lawk anga he pa hi mi inrawlh chi kim em em mai, hetah Middle East-ah pawh ni se kei ber a maw ti a, Africa-ah pawh ni se kei ber a maw intia. Maw chuan China dawrah pawh aw Chuan China dawrah pawh, Russia dawrah pawh khatiang ang zawng zawng khan keimah ber a maw ni kha ih a inti a ni. Chuan Germany Chancellor khanin French President Emmanuel Macronan Greenland chungchangah khanin Europe ho chang ruala ih an power show kha US lakah khan a duh a ni. Mahse, France khanin an hlauhthawn leh chu Germany hi Europe ah a inluling ang tih kha an hlau a ni. A chhan chu French in Germany an ngam dawn si lo a, Germany lah in US an hlau bawk si a. Tichuan, Germany Chancellor kha French President Emmanuel Macron-a'n Ukraine chungchanga an thu leh hla ah khan a inluling lutuk a. I ralthuam ah te, pawisa chungchang a dekhang ah kha a thu ber a maw intia a ning lutuk a. Tichuanin, French President Emmanuel Makhloina chuan an inhriatthiam lohna kha chingfel turin inbiakna a duh a, mahse Germany Chancellor kha chuanin a han inbak kaih deuh mai pawh kha pawi a ti lo a ni kha kha an chhungril a, an buaina hun rei tak an buaina tawh rawn inirh chhuak a nih kha.
a beng vak a beng vak thlak khawp mai khlai khan nia friends ram khi tlem in thu leh hna chu an nei ve niin ka hria an in duh tawk ve niin ka hria amawi chu nei to ah pawh hian in i enge kan tih ang An chak lo na in hre ve, usa te lo chuan kan chak tak tak lo ni tih in hria hian tam ning ka hria a. Chungah chuanin usa a han in bo pung pung a, tiang karah lo attack ngam ber tur khi chu France khin ning ka hria a. Mahse a tak tak a usa han involve lo ta se, tunah te pawhin sipai hi tlem tlem a ni withdraw dawn nato atangin tih vel a awm ta rawh a hlai te kha. Ee aw ii.
Awh, neitu atangin in withdraw na tur bik te kha kha mi kha technical a ni a, mi zahnih vel, mi zahnih vel kha tunah hian officially in withdraw tur anga tih a ni a, mahse thil hmanhmawh thlak a ni lo a, umm The Pentagon khanin khami an inhnuh loh na tur kha lo zir chiang hmasa turin an inti phawt a, tichuan an. tum dan leh an eng lo dan chuanin tun kum chan ve te hi an han zir chiang phawt ang a, khami American officials te tel lo a an khawsa thei dawn a nih chuan in withdraw pawm hlum dan kha maw? President Trump-a technique hi muang chang a. NATO te ho America a an in nghahn a a tih tlem hret hret a tichuan America ka hi an mahni a din theih hi a tu din tir theih hi a tum deuh nge maw ni aw te ka ti ni.
Nia, chutih rual chuanin eng lo eng nge kan ti ang i khilai i NATO chungchang khian America hi inrawlh lo se eng nge an an tih a show duhna hrim hrim te pawh a ni ve thei tho a. Tin a Greenland hrim hrim beih tak tak a tih dawn chuan an ke dawn tho tho tih te pawh a ni thei bawk a. Thil tam tak ka chawih tur awm in ka ring thlai khaw chuan in ka lai thla duh tawk leh teh a la helai i nia hun rei kan hmang lo tur ah ngai teh a la helai Islamic ho hian nei tawk an form ve dawn tih ang deuh hi a awm a helai changcha hi tlem in sawi leh in a kan duh tawk mai dawn nia aw ka ring zing chu ka lai tha. Aw
nia i. khami NATO ang chi maw Islamic NATO Islamic NATO ka rawn ti deuh tawp mai a keimah khan phuah dan tur vak ka hre lo a maw ahh Turkey Pakistan leh Saudi Arabia khanin ih an ram pathum khanin NATO ram te EU ten a an tih ang khanin ih an ram pathum zingah khan bai bilateral pact ha tha ti mai ila, ram pathum te khan in sipaiha te ralthuama te thawhhona tha an siam theih chuan an ram pathum zinga pakhat kha hmelma tur te pawh in an lo bei a nih chuan an ram pathum kha an vai a bei ang in an ngai dawn a ni. Maw te khin nan US te pawh NATO an tel chhan chu UK ina beih beih an tawh chuan US kha automatica li in an chelh nghal khatiang ang tur khan an tum a ni. Kha kha an sawi dan chuan Turkey President Erdogan a idea hi a ni e an ti ni maw? Muslim te hi tunah hian in UK ah te pawh kan hria nga US ah te pawh khan kan hria nga Virginia Virginia ah khan in kha Mayor hmeichhia kha an ni ta, Muslim ho hi an chhang lian chak em em a, in thenawm lawk lawk ah te pawh khanin eng nge in thenawm tha te pawh an niin an ni maithei a, chuvang chuanin Muslim ho hian he khawvel hi awp an duh a ni maw. Sap ho kan tih mai khaw thlang ram ho hetia an intel khawm a, an chak lutuk hi Muslim ho hian an ding a. Tikhanin an sawi zel dan phei chuan nakinah chuan Egypt te, Syria te, Iran te khang ang kha la tel tir zel an tum a nih chu maw kha khang ang kha tuna mi kha an draft a ni a, an la ti fel lo a, ih engtin nge an kalpui zel dawn tih kha an la final lo a, mahse kha ka siam ngei an tum a ni. Muslim nei tawh ram ang chi kha maw?
Nia, a sakhua ang zawngin a kal dawn ta tihna i thil deuh ber a tiraw? I intel tual na kha engtin an nei tawh te chu ram hrang hrang a sakhua zawng khan a kal ta lo a, va kal mah se an ni ho chuan Islamic base khanin Enge armed force khan din an tum ani mai a. Nia America ramah pawh Europe ramah te phei kan buai chu ni tawh mai a. Tun hmaa mi ngo ho ka ti thina an thluak hi mi tanpui duhna thinlung nen an lo tanpui nasa khawp mai a. Khang Syrian buai, Syria ram an buai tak tak te khanin welcome tih te khan an lo tar a. Mahse tunahin an ram hian chep, an ti chep pha ta a ni. Engmah a ram mi nih nan neih tawh nuih nan buai engmah tih hrian neih tawh si lo a nia Muslim kan unau Muslim te ho chuan la buai thlak chho dawn nih hi nia tikhanin tun chi atan ta kan duh tawk leh ri mai dam eng e bonus te awm em Oh, President Trump pakhanin Iran aw tunah hianin US thlawtna sawm leh ti chuang hi Middle East an thleng tawh nih chu maw? Sawm leh ti ti chuang Middle East a i an thleng tawh a chuan President Trump an a sorkar han ti mai ang maw? Trump administration kum khat an zo a, kum hnih an luh lehna ah khanin News Nation ina an interview na ah khanin a President Trump an Iran hianin thah

hnâwl nasa lutuka chakna engmah a lantir loh avangin America hi min zuam a. Tichuan, tunah hianin President kher lo pawh American mi pawh hi tha a an rawn vau emaw khatiang ang chi a an rawn ti a nih chuanin, Iran chungah hianin nasa takin kan che dawn a ti a, chuan Iran kha mipuite nawr huaihawtna avangin a bawm dawn em a bawm dawn lo em tih tih chungchangah khan engmah sawi duh lo a ni, engmah comments a pe duh lo a, mahse tuna Middle East build up Maw? Chunga a lan dan hi chuan eng emaw ni hi chu a thleng dawn niin kan thlir deuh fur mai a. A aia inhriatchian zawk duh chuanin Washington Mizo tih Facebook ah khan khatah khan lo en u la i a video clip tawi te pawh a awm a, khatah khanin min lo thlir sak ve dawn nia tih kha ka rawn sawi duh bawk a ni e. Umm nge a han a rau thawm a han insik sawi dan atang chuan engemaw thil thil awm thei chuan in ka hria kei pawh ih ka lo chhiar thin a hei i hemi news rawn update ah hian in chuan Iran chu Trump a chuan in hei a sawi ve ngei mai a Israel in eh Iran ina Israel leh usa eh Israel map atangin nuaibo nia tih ang chiahin hei a tawng chhuak ve a.